Awe nos ta den un otro on the move aki na Playa Kenepa Grandi kaminda un mes aki nos a disfruta di e playa aki hasiendo jet surf. Danki na ABC Jet Surf. Awe nos ta bai tin otro tremendo on the move, un bes aki nos a haña mas splikashon di kiko tur esaki ta info. Awor aki nos ta aki nannan na kende pa grandi ku e propietario di ABC Jet Surf, konta e nomber? Yadner Regales. Ok, kiko nos tin akinan awor aki? Basically aki nan nos a tin un jet surf, e ta un surfboard ku un motor den dje. Anto ya e motibu dikon nos a fla mi si e disip kuma disidi bin kune ta ku nos a rondoná dor di laman tur ora anto tin tiki ami ta hañando ku tin tiki water sport aki na Kòrsou dus anto mi ta hañando konstant vrag nar un kos leuk pa hasi dor di turista anto ya mi no tin masha kos di duna nan anto e panda e inishatif aki pa nos ta bin ku e jet surf anto ya basically e durshe esaki ta ku mi no tin mester di. Bientu, mi no tin mester di ola, mi no tin mester di nèt nèt nada, e ta mester di su motor ta for. Dal bo ta dal bo gas, subi lo man, anto yori ami ta duna bo instructiesnan pa uiteindelijk bo siña surf. Ok, no, hopi great. Awor m'a komprondé ku awe boso nan ta kinan a kende pa grandi, pero normalmente si un hende ke tin boso servisionan. Op zich e ta, e ta als volgt, si bo tin un hende di minimal un grupo di tres. Ora ta bira interesante pa mi pa mi por bai on location dus e ke dje koki ta ku home mi por bai home on location ku bo si ta na kenepa bo ta mi ta bin kenepa de las tres mes nos tabata na santa barbara un ora nos por ta na kokomo dus lichter home anda bo mes anto nos ta bini anda mas nos a yega bai riba spansa water tambe moen na yur mien home nos ta bai riba boto bai spansa water dus. Mogelijkheden zijn ample. Ok, anto na ki punto na nan por contact boso? Nan por contact mi riba Instagram abcjetsurf, Facebook awoki mi tin for mi website tambe www.abcjetsurf.com. Anto ya bo por bel mi tambe riba seis noventa sinku sinku sero kuater, ei nan bo ta ya mi for via WhatsApp of. na telefon pa bo reserv'é. Ok, perfecto. No nos haña hopi informacion. Awe bo por mustra nos kico nos tin aki na nan precies? Basically, bo tin aki na nan inboard. Esaki ta su motor. E ta custom made. Dus no ta algu cu bo por manera yega renta Napa bijvoorbeeld anto cumpra. Dus bo ta gewoon e ta e ta custom. E ta un tiki plat. E no ta full waterproof, pasobra tin mester e hairu pa e por haña e, como se llama, pa e por traha su velocidad en alles. E ta kon jet, e no tin propeller ku bo por mane bisa hurt somebody or or hasi daño na hende. Pasan bin seka mi bin hür ABC Jet Surf, official jet surfer ter mi. Anto er mi ta bin siña bo kon pa surf. E season ku tin gana di surf, yega. Well, let's try it.

Melissa con a bai Carvary? Hopi master, hopi master. Acting cu aki ta un cos cu bo tin cu purba. Neisha acting cu como abo lo gusta bo sa? Si, e ta echt un experiencia hopi great. Hopi danki na bosnan. ABC Jet Surfing nos ta echt hopi dichi. No a ta hende lo bai bon pero a loos normal bo tin cuarenta y cinco minuut pa bo pasea des loos e ta e ta tin mester dici un tin mas tanto tempo pa mi por a laga nan lanta para pero na bai hopi bon sea na yega te na rodia pero bo sa caba no e time e time a time tabata un tiki short opiado. Okay no hopi hopi danki anto boso a mesa um follow nan nos ta pasa e Instagram y e Facebook page pa boso follow ABC Chatswork.